Ho an'ny firenena iray dia isan'ny fototra ijoron'ny demokrasia sy singa handrefesana ny fanajana ny tamberandraikitry ny mpitondra ny fahalalahan'ny olom-pireneny hahafantatra, hahazo ary hisitraka ireo vaovao momba ny fitantanan-draharaham-panjakana na ilay antsointsika hoe accès à l'information publique. izay zo fototra voafaritry ny Lalàmpanorenana. Izany dia hampisy ny fangaraharahana eo amin'ny firenena, izay hampiakatra indray ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra, ka hitarika sy hitondra ho any amin'ny fampandrosoana tena izy sy maharitra. Toa an'ireo firenena maro mandala ny tany tan-dalàna, Madagasikara dia nanapa-kevitra, ny hamolavola lalàna mahakasika izany, izay tokony hahitana ireto fitsipika lehibe anankidimy manaraka ireto. Voalohany, ny fahafahan'ny olom-pirenena mahazo ireo antontan-kevitra mahakasika ny fitantanan-draharaham-panjakana, ary ny faharoa, ny fahazoana valin-teny amin'ny fotoana farany izay haingana. Fahatelo, ny tsy ilàna ny fanomezana ny antony manokana hanaovana ilay fangatahana. Fahaefatra, Ny fahafahan'ny olona mametraka fitorianenan'ny fitsarana mahefa raha toa ka misy ny fandavana hanome vaovao. Ary ny fahadimy farany dia ny fiarovana ireo mpiaro ny zon'olombelona. Inona ary ny atao hoe fahafahan'ny olom-pirenena mahazo ireo antontan-kevitra mahakasika ny fitantanan-draharaham-panjakana? Ny fanjakana dia tereny lalàna ampiroborobo ny fangararana, ny tamberin'andraikitra ary ny fampianarana ny olom-pirenena. Misy karazany maro ny fomba hizarana ireo loharanom-baovao mahakasika ny raharaham-panjakana. Azonao atao mihitsy izany ny mangataka ohatra hoe ny version numérique na koa hoe version papier. Izany hoe afaka mangataka foana izany ianao na inona na inona endrika tianao hangalana ireo vaovao isan-karazany mahakasika ny raharaham-panjakana ho an'ny daholobe. Tsy adino ao anatin'izany koa ho an'ireo manana fahasembanana izay maniry ny hangataka ireo karazam-baovao dia manana adidy ireo tompon'andraiki-panjakana ireo hanampy araka izay azo atao ary mba hifanaraka amin'ny filàn'ny tsara ihany koa ny fangatahany. Ny loharanom-baovao sy ireo antontan-taratasy izany dia azon'ny olona rehetra sitrahana, mifanaraka amin'ny filàny, mora vakiana tsara, mora karohina tsara ary mifanaraka amin'ny toetr'andro. Inona ary ny atao hoe fahazoana valinteny amin'ny fotoana faran'izay aingana? Ny fahalalana misitraka ny zo hahafantatra ny vaovaon'ny raharaham-panjakana dia manana anjara toerana lehibe eo amin'ny lafim-piainan'ny fiarahamonina na ny ara-tsosialy na ny ara-kolontsaina na ny ara-politika. Ohatra amin'izany ny torohay sy vaovao mikasika ny ara-toekarena, izay sehatra mivoatra haingana dia haingana tokoa, toy ny tarehimarika sy ny statistika, ka ny tsy fisian'ny hafainganan'ny valim-pangatahana hahazo vaovao sy torohay ara-potoana sy mahafa-po dia sokajiana azo raisina ho sakantsakana amin'ny fahazahoana misitraka izany zo hahazo vaovao izany. Ilaina noho izany ny famaritana iombonana, ny atao hoe hamehana avy amin'ny mpisehatra rehetra eo amin'ny fahazoam-baovao sy ny torohay satria maro sy mivelatra ny fomba mety amaritana azy na ny interprétation. Anisan'ny fomba iray hanatanterahana izany ny fandraketana ny famaritana iraisana. ao anatin'ny lalàna fampiharana na ny décret d'application. Ilaina ihany koa ny fandaminana ny fe-potoana ahazoana mitory ny fanapahan-kevi-panjakana mandrara na mandà ny fanomezam-baovao sy torohay, satria miankina amin'izany ihany koa ny mety hanafainganana na tsia ireo fanomezam-baovao sy torohay ireo. Inona ary ny atao hoe ny tsy ilàna ny fanomezana antony manokana hanaovana ny fangatahana? Raha miresaka an'izay zo hahafantatra izay an, dia isan'ireo foto-kevi-dehibe izay ijoroany ny foto-kevitra hoe tsy ilaina ny fanomezana ny antony hanaovana ny fangatahana. Dikan'izay izany dia hoe na inona na inona izany zavatra na angon-kevitra, antontan-kevitra tianao hangatahana ao amin'ireo tomponandraikitra isan-tokony ao anatin'ny fitondram-panjakana dia ny ataonao rehefa misitraka an'izay zo izay ianao dia mangataka fotsiny fa tsy ilaina ny manome ny antony hoe ohatra ny hoe ho atao inona ilay izy na inona ny antony hangatahana an'ilay izy na hoe izay zavatra ohatran'izay izany fa hoe rehefa mipetraka izay zo hahafantatra izay dia apetrakinao fotsiny ny fangatahana dia tokony azonao. Izay antontan-kevitra rehetra angatahanao. Inona ary ny atao hoe fahafahan'ny olona mametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana mahefa raha sanatria ka misy ny fandavana hanome vaovao? Ny lalàna dia tokony mametraka fa voatery ireo rafi-panjakana isan-tsokajiny hamoaka ny vaovao mikasika ny raharaham-panjakana ka raha misy ny fandavan'ny fanjakana tsy hamoaka izany vaovao izany, ny lalàna dia tokony manome ihany koa zo an'ny tsirairay hametraka fitoriana eo anivon'ny fitsarana mahefa. Inona ary ny atao hoe fiarovana ireo mpiaro ny zon'olombelona? Ny zo hahafantatra na zo hahalala. Entin'ity hoe Loi sur l'accès à l'information publique ity dia mifandray ihany koa amin'ny adidy ananantsika olom-pirenena hitoroka an'izay zavatra tsy mety hita ao anatin'ny fampandehanan-draharahan'ny firenena. Izany hoe, rehefa mahafantatra zavatra ianao, zavatra tsy mety eo anivon'ny asanao, eo anivon'ny fiarahamonina misy anao, dia adidinao ny manambara an'izay sy manome an'izay vaovao izay amin'ny daholobe sy amin'ireo manam-pahefana tompon'andraikitra ihany koa. Ny zava-misy anefa dia eto amintsika eto Madagasikara mbola tsy misy izany lalàna miaro an'ireo atao hoe lanceurs d'alerte na mpisintona lakolosy hoy isika, izay manambara an'ireo zavatra tsy mety ireo. Tena singa lehibe anankiray izany tsy maintsy ho hita ato anatin'ity Loi sur l'accès à l'information publique ity izay fiarovana an'ireo mpisintona lakolosy ireo. Dia tsara ho fantatsika ihany koa fa misy volavolan-dalàna anankiray ankehitriny eo am-pikarakarana azy ny tompon'andraikitra, entina mihitsy hiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona, tafiditra ao anatin'izany ireo mpisintona lakolosy ireo. Fampiankina izany raha azo lazaina ireo lalàna anankiroa ireo ka anjarantsika olom-pirenena ihany koa ny manaraka ny fampandaniana azy ireo.